Әссәләму алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Эфирда Илья Шәяхмәтов һәм әйдәгез әле бергәләп бүгенге кунагыбыз белән танышыйк.
Мөнҗия Хәлимова 61 яшь, 9 яшьтә үзлегеннән гармунда уйнарга өйрәнгән. Шигырьләр иҗат итә, Кама таңнары әдәби берләшмәсе әгъзасы, Талир тәңкә, Чишмә гармунчылар ансамбленә йөри.
Мөнҗия ханым, исәнмесез? Исәнмесез.
Ничек хәлләрегез, кәефләрегез ничек? Кәефләр әйбәт, яхшы. Ә, инде тапшыруыбызга килгән һәр кунак э, үзенең тарихы белән таныштырып китә. Әйдәгез әле сез дә рәхим итегез. Э, исемем Минҗия, туган ягым Сарман районы Искимән авылыннан. Менә сезнең э, э, сезгә килгәнмен икән инде гармунымны күтәреп, мин сезгә бер шигыремне сөйләп китим әле башта. Ирәнерсез уйнарга дип, булса да юклык заман, әти гармун алып кайтты, исемдә әле хаман. Гармун белән иебезгә шатлык сөенеч тулды, һәммәбез дә телләренә баскалап алган булды. Әти уйнаган килергә әниебез җырлады, ул җырлар һәм киләр безнең күңелгә сеңеп калды. Телләренең серләренә төшендек әкренләп, ә моңнары күңелләрне бик тиз куйды сихерләп. Менә шу шигыремдә күренгәнчә, безгә 9 яшь булганда, миңа 9 яшь иде ул вакытта, әтиләр, әниләр безгә гармун алып кайтып бирделәр. Ә менә ни өчен алдылар алар? Болай гына алмаганнардыр бит. Менә инде без аны, әйе, мин аны инде хәзер дә уйлыйм. Безнең як әниләр ягыннан бик матур э, тальянда, гармунда, баянда уйнаучылар булган. Әтидә дә булгандыр дип уйлыйм. Әллә без сораганбыз, әллә алар әйткәннәр, менә безгә гармун кайтты, өйгә дөрестән дә. Без җиде бала гаиләдә, бөтенебез дә шул гармунга баскаладык инде дөрестән дә. Ә, иң изәкләр инде без төпчекләргә 4 яшь. Нәрсә шуны уйлап карагыз, алар инде аның белән уенчык кебек уйнаганнардыр. Чөнки ул гармуныбыз менә менә беле кирәк иде, икерәк иде бу ягы. Ул гармуныбыз безнең ватылып китте, әтиләр безгә ягадан икенче гармун алып бирделәр. Менә шул вакытларда инде без үзлегебездән уйнарга өйрәндек, җиде баланың бишебез әкренләп. Димәк, гармун сезнең һәрберегезнең күңелегездә булган инде. Гармун әйе булгандыр, әйе менә шулай сәләт булгандыр дип тә уйлыйм инде. Менә нәкъ шушы гармунның да тарихы бар. тарихы үзенчәлекле, ул сезгә бик кадерле. Аның турында да сөйләп китсәгез иде. Бу гармон миңа бик кадерле, чөнки без э, иптәшем белән э, тормыш корып җибәргәннән соң беренче улыбыз 83 елда туды. Менә 84 елның туган көненә 8 мартка ирем улым өчен дә дип менә шул гармонны алып бирде. Бу гармон миңа бик кадерле булды. Мин аны инде менә э, бу Менә монда килүемә мин күз алдыма да китерә алмадым. Мин гармонны бер вакытта кеше алдында уйнаганым булмады. Үзем өчен ул безнең күңелебезне күтәрер өчен генә сагышланган вакытта сагыш, э, күңелле вакытта күңеллерәк булыр өчен генә уйнанылган. Монда бит кешеләр юк, менә бит өч кенә камера тора. Без сезнең белән икебез генә. Ай, ай, вот шуңа күрә инде мин шушы Ә, менә инде хәзер инде бу миңа бу гармун бигрәк тә кадерле, чөнки минем ирем май аенда урыны ул булмаса да әйтмичә булдыра алмыйм. Ирем мәңгелеккә безне ташлап китте. Менә хәзер бу гармун миңа алга таба яшәргә, алга атларга көч бирә кебек. Мин иң авыр вакытларымда шушы гармунымны алам да, җырлый-җырлый, җылый-җылый уйныйм. Һәм э, шигырьләрегез дә сезнең нәкъ шул мизгелләрдә дә туадыр. Шигырьләр шулайдыр дип уйлыйм. Менә соңгы вакытларда инде контакттагы караучылар булса шигырьләремне әзрәк гафу итәрләр дип уйлыйм. Мин күбрәк авыл Туган як, табигатьне, гүзәллекне, матурлыкны ярата идем. Ә соңгы вакытта моңсу шигырьләр китте. Ә менә шушы гармуннан балаларым, туганнарым, дусларым ярдәме белән мин алга таба да әле гүзәллек, матурлык күрермен дип уйлыйм. Бәлки тамашачыларыбызга тагын берәр шигырь тәкъдим итәрсез? Менә э, гармон
турында тагы бер шул, менә сагыну дигән шигырем бар минем. Эй, гармоным, яшьлек сәбәптерме, туган җирдән чыгып киткәнбез. Ул чагында никтер күңел белән чит җирләрне якын иткәнбез. Истә әле синең уйнаганың, шаян киләр иде ул чакта. Әнигә соң хәзер тимәләрең, сагышлыны кили кайчакта. Кушыладыр гармун телләреңә, сагынуым туган якларны. Уйнаганда өзелеп үзәкләрем, искә алдым бала чакларны. Уйна әле, Уйна, әй гармуным, моңлылары тыңлап туймасын, киткәннәре туган төбәкләрен күңеленнән һич тә җуймасын.
Афәрин. Әй, рәхмәт бик зур. Ә сез э, беренче язган шигырыгызны хәтерлисезме? Ул кайчанрак булды? Беренче язган шигырь, э, инде менә гармун кебек үк ул э, балачакта язылып язылып килә иде. Минем әниде дә була иде ул язу әзрәк. Мин аны инде кешегә сөйли торган шигырьләрдер дип, менә үзеңнең хисеңне бит инде кешегә сөйләмис, бер вакытта да гармунны да без шулай дип уйнадык, без беребез дә профессионал укырга бармадык. Шигырьләремне дә менә ныклап язып китүем күбрәк бер 5-6, бер 10 ел еллар элегрәктер инде. Әле бу сезнең яңа сәләтегез әле. Яңарак кына. Әйе, теге бер-ике юллар, студияләрнән ансы, сәхнәләрдән сөйләүләр инде ятлап. Менә мин шигырь ярата идем сөйләргә. Менә шулай гына күбрәк. Димәк, инде сез э, иҗатның бөтен төрләре белән дә шөгыльләнәсез дисәк була, әйме? Әйе, мин. Шигырь дә язасыз, Мин дөрестән дә җырлавын әйтә алмыйм инде, ул кадәр теге матур, матур профессионал җырлаучы дип миңа гафу итәрсез дип уйлыйм инде. Мин менә дөрестән дә Кама таңнары әдәби берләшмәсенә йөрим, Талир тәңкә җыр бию ансамбленә йөрим. Һәм соңгы вакытта менә Флер Гайнымөхәммәтов бит инде җитәкче. Сезнең авылдашыгыз әле Безнең авылдашыбыз улай, безнең әбиләрнең күршесе. Без бер фамилиядә идек тә әле инде. Менә Ижевскийга барып, шушы Чишмә гармунчылар ансамбле белән без беренче урын алып кайттык. Мине Флюр абый менә шунда мин инде Флюр абыйга ул миңа килеп, шушы Чишмә ансамблендә син булырга тиеш Минҗи арада ди. Мин аңа әйтәм, "Ай Флюр абый, сез бит инде мин сезнең дәрәҗәдә уйный алмыйм, сезнең арага керә алмыйм" дигәч, "Юк, семинарга тиеш". Дөрестән дә менә араларына кереп бастырдылар инде алар мине. Э, Мәйдәгез инде тамашачыларыбызга да берәр композиция тәкъдим итегез. Менә шушы шигыремә туры килеп тора торган э, талларым җырын җырлый алсам, мин бик шат булырмын.

бер күрер идем Сезгә тагын бер кайтар идем Сезне тагын бер күрер идем Талларым
Рәхмәт бик зур, әфәрин. Менә тагын бер күрер идем дисез, туган якларга кайтырга мөмкинлегегез булгалыймы соң? Туган якка без бик еш кайтабыз, чөнки мин ирем тормыш иптәшем белән без бер авылдан. О! Безгә миңа бик әйе, бик яхшы булды. Без э, минем анда сеңлем дә тора. Э, Кодагыйлар да без авылга еш кайтып йөрибез. Менә шуңа күрә әйтәм, минем шигырьләрем дә туган як турында күбрәк. Э, киләчәктә дә шулай кайтырга насыйп булсын инде. Тамашачыларыбызга, якыннарыгызга, туганнарыгызга әйтер сүзләрегез бардыр. Йә туганнарга, балаларга инде һәрберсенә, дусларыма, беренчедән менә шул авыр вакытымда булышканнар өчен Һәрберсенә, һәммәсенә, һәммәсенә бик зур рәхмәтем. Аннар инде телевизор караучыларга күбрәк пенсиягә чыктык, ялга чыктык дип дә утырга түгел. Менә шигырь сәләте булса, шигырьгә кәме таңнарына килергә, җыр бию ансамблендә булса, менә җырлары биюләре булса, э, Талир Тәңкә җыр бию ансамбленә килергә һәм дә гармунчылар булса, инде Чишмә гармунчылар ансамбленә килегез. Әйе, халкыбыз юкка гына әйтмәгән, хәрәкәттә бәрәкәт, э, хәрәкәтләнеп яшәргә язсын. Һәммә безгә дә инде Мөнҗия ханым рәхмәт бик зур килгәнегез өчен. Киләчәктә дә шулай иҗат белән шөгыльләнеп, дөрләп яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт сезгә дә шулай. Инде мөхтәрәм тамашачылар, сезгә дә Мөнҗия ханымның э, чыгышы ошаса, тавышларыгызны бирә башлагыз.